Ya, tabi peninga selamat betemu baru kitai ke sekali tu. Nyadi begulai baru kita enggau aku pengeluar program Tapang Bekumbai. Nyadi ke sekali tu aku datai baru nampung siti cherita pandak iya ke diberi nama Bala Uchu Aki Geringu Main Game Free Fire. Au tusun ke dua ke sekali tu bala peninga iya nya tusun ke penudi. Nyadi terus aku ke sekali tu. Nampungka kita cherita jenaka bala uchu aki geringu main game Free Fire. Au datai ba ruai, peda beluit kaki tudah dua benung nyandih ba tiang tengah ruai. Akai. Daya pengelama aku nganti seduai. Iya chepa agi seduai. Udah buka aku hot spot nya kuni aja seduai dia. Pia ko tudah dua mentu. Lalu angkat ngait ke telipon iya ba tiang tengah ruai. Laban ba tiang diaja malain sida iya kuat. Oh ok ok ok. Au terus main kitai terus. Enda sabar mak ko tu duam. Pia ko geringu madah ke diri empu enda sabar. Au sida tiga sama main game free fire. Aki Geringau keterubah iya anak kiruh ke bala uchu iya main. Iya mega sibuk meh dia. Sibuk mantun bulu chie. Iya ba dini kitai le tejun agi doam? Ba hanga nya kitai doam. Pia ku Gentung nanya tudah doam. Au dia tau meh. Iya tejun tejun tejun kitai tejun. Satu. Dua. Tiga, dah terjun terjun terjun. Pia kodom bersatu dua tiga mai terjun. Nya, nya, to to to mai kit tu gentung. Ambil deh ambil deh enti nyampai bisi. To best to best leba empat. Kena deh geringau. Udah udah udah. Bisi aku kabar nya duam. Berai su gentung. Ngiga seterung sama ji aku. Ko Geringu nemu amat nyebut sama ji. Au iya ka amat. Geringu tu ngiga seterum SMG. Abau! Nyie mung suah ke ingau, Tuam. Ba satu kosong lapan. Pia ko gentung lalu madah ke sida bisi mung suah. Au nyau chapur sida tiga main game ko jerita.

Apo! Kena ati meh aku Duam. Pia ku gentung nyau ngapu. Pia isi seput, isi seput dek. Nyawa sida tiga aja ke nyarih didinga ba ruai malam nya. Eeh, kitu aku mahai di spia uchauk. Mesa mahai spia nya.

Tu uhan sigi ke paha empu. Pia ko aki Geringu ngai bebadu nundi bala uchu iya. Apo lekat lain ku tu Duam gentung. Mati aku tu. Pih. Kitai udah mati manah lain beli amat. Beli baka buah dabai. Ko Gringo nyengeludah ke telipon iya. Empa pemedih ati tudah tuai. Nya meh telipon iya. Abih laba ai liur. Amat kuto ka meh tudah Gringo. Beli baka buah dabai ucok. Ukai si ngachau deh bua dabai nya ucau dap nya mudi. Ko aki Geringo ke nyaut ucau iya ke main game nya. Au beli baka deh ga aki, deh enggau ninga kami nyebut beli bua dabai. Lah iya pemedih ati tudah tuai. Agi ka tudah main. Nyau dulu ga mati udah timbak orang. Au nemu ngasuh pedih ati main game tu. Apau lari tuah duam. Udah makin semak zon tu. Pia ke tudah gentung mai sida lari. Nadai pak ditu cau. Kenya wang pehang nyo lahi. Kami suba ucau telan leka setahun nemu dua ucau, ko aki Geringu majak nundi bala ucau iya. Nang sigi pengawa aki Geringu nundi orang ko cerita. Dalam sehari iya enda nemu nak nundi orang. Tau enti kami alih alagi sigi kasih ke dia akai. Ari tadi dia ngachau kami. Uji nyungkit tinga di dia akai. Amai dina ngachau kami. Ko gentua nyawa aki geringu. Pia iya begaru pala. Eh tu tu tu tu meh kem gentua ambi deh tu. Kena ngisah seput. Pia ko dom ngasoi ngambi meh kit. Uco gentung. Tau mai kit. Bisi ba aki ditu. Mayuh mai kit aki uco. Ko aki Geringu lalu nyua ke penyungkit tinga enggau tetinga meh dia. Akai aki tu main mehit enggau pengidup enda aki. Ko gentung nemu enda liat tudah gentung tu tunik aki Geringu. Nya meh aki iya ke amat nunik iya. Rindu aki Geringu nunik bala uco iya. Nyeh. Nyadi penonton aja meh aku tu. Pia ku Gringo madah kediri nyadi penonton. Iya ditu tua uchauk nyadi penonton. Uji bantuan di uban ku tu. Legi ake mahai sin, siti uban lima sin uchauk. Ko aki Geringu ngasuh ucho iya ngemantung uban, gaji lima sen siti uban. Macham aki Geringu tu. Eii, macham-macham ditu aki. Ku Geringu nyumum mut tuda tuai. Meda aki nyu susut malam nya ka mat nundi sida iya. Nya-nya-nya, nya spare udah siko dengah ku Gentung. Pia ku Dum madah ngagai Gentung. Ulih mdengah siku. Abau pia i uco duam. Pai pulai kitu pala seduai legi au uco. Ngodi bapa iku ulih di laki ni geringu. Kuh ki geringu nundi gentung. Mpai bulih aku tu aki kuat mat urang ki. Ko gentung nima aki geringu. Uji ambi di sumpi aku ba sadau di gentung. Nya kena di gentung. Pia ko aki geringu. Chuku rindu aki geringu ti sebut ke betundi. Apo? Sapa ni meh aku tadi? Sapa ni meh aku? Akai-akai weh punya parai aku tu. Pia ko Dum nyung ngapu. Pia iya nyung kakai. Kasia lucu Dum. Pahai nat padah ke dihi. Pahai ketegal main pehia paya. Ko aki Geringu ngelese ke dua meda alih main. Enda peda sida ke nimbak. Ko Gentung bendar madah kurang nya kuat. Iya kati dia Uchau. Sida iya bisi main kabon Uchau. Ubat batu kulat mbai sida iya.

Bekenyau ai main. Mimit ti mek terjun kai, mimit ti mek terus ningkap. Sedadu nama bekenyau chau. Nya meh agi nyadi sedadu manduk tuge. Ku aki Geringu rerinyik nundi bala uchuk iya. Hei, nya dikumbai orang sekiu aki. Ndi ukai nya nemu aki. Pia ku Gentung dinimal aki Geringu. Eh, nyamai agi diningkap sekali uchu. Ngaga dihempu mati. Iya pia lah ahi medil agi. Nyamai agi ngaga dimpu mati enda pia kita uchu. Ko aki Geringu. Seh. Nyamai kudi nyebut. Nyanyanyanyinyin nyin ura atai. Gas peh dibuas.

Ninga aki geringu tu kentut. Nyau alai ah tudiak gentung. Ditimbak orang labang kiruh lari ke kentut aki geringu nya tadi. Apo bala am kentut ditu aki. Pelaba kaku lunggis sekali pansut nya tadi aki. Ko Duny mampu idung iya. Geringu dadik sebengkah. Nyau mampur mulut. Idung enda deh pampur iya. Ni enda nyium bau kentut aki Geringu. Gentung nyu ngapu. Meda diri alih ditimbai orang ketegal ari ke kentut aki Geringu. Empa pemedih ati tudah tuai. Nyau sengki kia telipun ba tiang nya tadi. Aki Geringu, semina lelaki aja meda ulih bala ucho iya nya. Game Free Fire ko bala uchu iya. Game Free Fire ko aki Gringu. Rindu du bemain game sampai ke sanggup ngeludah telepon. Beli-beli baka buah dabai, beli mega baka aki Gringu. Gentung kalah main laban kentut aki Gringu lalu mangka ke telepon ba segi tiang. Buah dabai nyamai dempa, buah dabai nyamai mega diraga ke tapik. Bye-bye buah dabai. Cerita tu abis naka tu aja. Ya bala peninga semua, nyadi tu meh naka cerita bala uchu aki geringu main game free fire. Au arai meh sama meh kitai main game free fire nuna sida bala uchu aki geringu. Au ngarapka kitai betemu baru ba cherita Pandai ke Bukai. Nyadi naka tu aja bala peninga, terima kasih sekalida agi. Aku pengeluar program Tapang Bekumbai madah ke diri. Mupuk dulu.